ता ओ अहाँ के किछ नहीं कहलक ओ हमरा की कहते ई अगुलका दूटा दांत त हमरा नहियो निकलवावे के रहे

अहाँ गाना गाबै छी कि अहाँ हमर बेइज्जती कऽ रहल छी हमरा सुर लगाव के आदत है गा के समझाव के आदत है नमस्कार एक तो हम कपड़ा से परेशान छी दोसर ई गायिका हमरा परेशान कऽ देलक आइ तऽ हम खटमल लाल जी से भेटे कऽ के जेबै एक्सक्यूज मी हमरा फेमस जासूस खटमल लाल जी से भेंट कर के है खटमल लाल सिर्फ गिनल आ चुनल लड़की से भेंट करे छे लेकिन अहाँ से जरूर भेंट करते किए कियाकि अहाँ गिनलो छी आ चुनलो छी ई कहू कि अहाँ के अंदर के आवा देलक

कहै छै कि हमर सबटा वैक्सीन के खर्चा बेकार चलि जाए लेकिन ई तऽ हमरा अंदर आबऽ से नहि रोकलथि है ई दिन ब दिन निकम्मी भेल जाइ छै पहिले तऽ लड़का के नहीं रोके छलै थे आब लड़कियों के रोकनाइ छोड़ देलक ओ छोड़ू अहाँ ई कहू कि अहाँ के की प्रॉब्लम है हम छी खटमल लाल हम अहाँके केस सॉल्व करब देखो हमर प्रॉब्लम ई है कि हमर एकटा बॉयफ्रेंड है ओहो हो हो ई अहाँके प्रॉब्लम थोड़े है ई तऽ हमर प्रॉब्लम है हम ओकरा से बहुत प्यार करे छी ताई में कौन दिक्कत है हमरा ई नहीं पता कि वो हमरा से करे या कि नहीं ओ नहीं करैए छोड़ दियो ओकरा अहाँ के केना पता लोक हमरा एनाहे महान जासूस नहीं कहैए एक बेर हम ओसामा के जगह पर ओबामा के कालर पकड़ लेने रहिए ता ओ अहाँ के किछ नहीं कहलक ओ हमरा की कहते ये अगुल का दूटा दांत तो हमरा नहीं निकलवावे के रहे लोक एनाहे नहीं कहे छे जासूस हुए तो पोता लाल जका हुए पोता लाल ता अहाँ खटमा लाल नहीं छी खटमल लाल तऽ हमर बॉस के नाम छै एखने हम बजा कऽ अनै छी जी बॉस हम खटमल लाल के ऑफिस पहुंच गेलहुं ओकरा असिस्टेंट पोता लाल हमरा पोती लाल समझै छला चिंता जुन करू हम पता लगा कर रहब केकर काज एते केना चलैया ओ आबि गेल आबि गेल हम अहाँ से बाद में बात करै छी जी मैडम हम छी खटमल लाल कहू की है यहाँ के केस खटमल लाल जी हम अपन केस देबा से पहले हम अहाँ के बारे में किछ पता करऽ चाहै छी हाँ पूछू अहाँ अपन केस केना सॉल्व करै छी कनी ओकर बारे में हमरा बताओ देखियो हम अपन केस के ने सॉल्व नहीं करे छी हम अपन केस के संगे मजा ले छी एंजॉय करे छी केस के लऽ कऽ अहाँ तो एते बड़का आदमी छी और एते फेमस छी हमर नाम एहि दुआरे नहि छै कि हम केस के सॉल्व कऽ दै छी अगर ककरो केस सॉल्व कऽ देबै तऽ फेर बाद अहाँके पुछबे नहि करत ओ आ केसके सॉल्व नहि करियौ तऽ ओ सबके घरे घर जा कऽ कहै छै कि हमर केस खटमल लागल पड़ल अइ आ हमर सॉल्व नहि कऽ रहल अइ ओहिसँ हमरा बारेमे प्रमोशन भऽ जाइ छै खोपड़ीके ओ एम जी एते कॉम्पिटिशन के बादो अहाँ एते सक्सेसफुल केना छी मैडम कंपटीशन के बात तऽ करू नहि

देखियौ मैडम सबसँ पहिले हम ई पता करै छियै कि मर्डर कथीसँ भेलैए चक्कूसँ मारलकैए या बन्दूकसँ मारलकैए ओकर बाद हम ओहि मर्डर करयवलाके फिंगर प्रिंट निकालि लै छियै ओहिपरसँ आ ओ फिंगर प्रिंट मतलब कि ओकर हस्तरेखा लऽ कऽ जाइ छी सबसँ पहिले ज्योतिषी लग ज्योतिषीसँ ओकरा कुण्डली बनबै छी अगर ओहि कुंडली में ओकरा जेल के योग छै तहन तऽ ओकर पाछा काज करै छी आ नहि तऽ बेकार में माथा खपेला से कोन फायदा पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ दियौ आ संगे संगे एकरा लाइक कऽ दियौ आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कऽ दियौ प्रणाम